Hudaýyň dininde adamyň ýüzüne galmaýan Omar diýipdir. Men ummatymda çyn haýaly ol haýaly ki, perişdeler-de şondan utanýanmyş-da. Ol Osman diýipdir. Iki nefer dawager bolup, dawaly bolup gelende, ikisiniň-de kesini diňläp, Hewür zeriňlik bilen gazy bolmagy ökde Aly diýipdir. Kurany ökde Ubeý ibn Ka'b diýipdir. Halal-haram meseläni bilmäge Muaz ibn Jebel Ökde diýipdir. Faraizlere bir adam dünýeden geçse mal bölmäni ökde Zeýd ibn Sabit diýipdir. We her kimiň, her toparyň, her üýşmeligiň iň ynamly, iň amanatdar, iň bir ynamly adam bardyr. Şu ümmetin iň ynamlysy Hazreti Abu Ubeýdedir diýipdir. Pygamberimiziň sözde. Ýagny ynamlylykda Hulefaýy Raşidinden-de öwdede. Ýagny olaň bir hyýanaty-da barmy meger nauzubilla? Ýok. Din düşümini aýtjak bolýan. Hudaý Taala her kime bir nygmat beripdir. Şu nygmat, şu fazylaty olardan-da artykmaç beripdir-de. Amanata gaýym durýarrakmyşdyk olardan-da. Amanata gaýym durýarrakmyşdyk.

Öwüpdi-de pygamberimiz ony. Çyn ynamly adam ibereýin siz bilen diýipdir-de pygamberimiz. Aham sahabalaryň her gaýsy märekede otyka kelleni şeýleräk esdir. Men maha bir wagtda diýdigi-de. Nebi Ekrem aleýhissalatu wesselam aýdypdyr. Kum Aba Ubeýde! Abu Ubeýde tur ýokaryk diýipdir. Abu Ubeýde ýokaryk galypdyr. Ohan Nebi Ekrem aleyhisselam aýdypdyr. Hada aminu hadihil ummah ummet islamyň iň ynamlysy şul adam diýipdir. Uzyn moýly, göwresi hor, emma uzyn moýly, derlewük, iki gerşi öwräk adamyş. Hazreti Abu Ubeýde. Göwresi hor, uzyn boýly, iki gerşi öwräk adamyş. Bu gürrüň näme diýip aýdýaň? Ine bir gürrüň aýdaýyn belli bolar. Gaýta aýdaýyn, bir hor, derlewük, uzyn boýly iki gerşi bireme öwräkmiş. Abu Bekr Siddiq aýdypdyr, halyfa wagtynda. Semi'tu Rasulallahi sallallahu aleýhi we sellem kale li Abi Ubeýdeh selase kelemat. Hezreti Abu Bekr Siddik halife wagtynda ýanydakilere gürrüň berip duranmyş. Heý, oturanlareý diýipdir. Men Pygambarymyz aleýhissalatu wessalamdan Abu Ubeýdäň hakynda birküç keleme gep eşitdim diýipdir. Şolary meň hakymda dagy aýdan bolsa, bahaly-bahaly, gymmatly-gymmatly, gyzyl-gyzyl maýalardan, diýelerden indi maňa gowy rakşa kepler diýipdir. Maňa bahaly-bahaly, ulukon-ulukon diýe maýalary berseler-de, emme şo kefe aýdylsa gowumy ýa, şu bahaly-bahaly, gymmatly, salym, dimdik maýalar diýeleri berilse gowumy diýseler, pygamberiň şu sözi gowy diýerin diýipdir. Oňam oturanlar sorapdyrlar, Eý, Resulullaň halyfasy! Näme diýdi pygamberimiz Abu Ubeýdäň hakynda? Onda ol-a bir gün üýşüp otydyk diýipdir. Üýşüp otydyk. Şu üýşmeligiň içinde Abu Ubeýde-de bady diýipdir. Oňam Abu Ubeýde turup gitdi diýipdir. Abu Ubeýde turup gitdi, ýaňky adam-da, uzyn moýly, derlewük, iki gerşi öwräp. Oňam turup gidende, Äý, fe atba'ahu Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem basarahu summa aqbala ileýna. Şoň yzyndan Pygamberimiz aleýhissalam şeýle gözläp galdy diýipdir. Ol indi bir işden çürim çykyp gitdi. Her nämä gidipdir. On Pygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýuwaşaçykdan şoň yzyndan gözläp Ohm sahabalara aýdypdyr. Inne hahuna lakatifeyni mu'mineteyni. Şoň öwräk bolup duran iki gerşini görýäňizmi diýipdir. Imandan tym tykyz şu diýipdir. Şodur şu nur iman şoň gerişi diýipdir. Taryh ýatdan çykarmak ýaly etip owadan aýtýar-da. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam. Aleyhi atharu teslimati ve tahiyyat. Salamlaň owadany we kämili we ulsy şu oturanlaň tarapyndan Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselama we Abu Ubeydaga bolsun.